Un tadi. Hello. Sí, ki ta pasa cu awe mi ta bay make up more bien, ke men pinta su cara, mi ta bon den adi, ke men den adi pintiamen di cara mi tin basta knowledge, ke men di wans ta cuminsa cu no tur make up artist professional, mi tin mi make up bek.

Bo ta mi minta anko no bo ta mi no ta bou so ara den hoek aki ta mi na tep na mi ti mira oki mucha muhe tin ora no den hoek aki ta sali bo tin ku bo tin ku dal limpia paske den hoek bo ke ta sali komprende mi bon wara wara wara wara bo ta papia den mi ta bezi bo ta daña mi fe boy bo ta kere meta mi ta unprofessional. A wak yo. Ok. E kere lo keda bon si e kere. Oh Bichèn. Wak bo sa lo usa la no. Lo a ta bon. Esaki ta mi propoganda. Nos a sigui awo ku e e loke nos ta yama e loke nos ta yama kwekrel. Blou. Pa ondi ka e mala hopi si nos a? Pa e kou mi di pensa. Wou ora bo ta si e kou aki no bo tin sual wou no shusha e hende si. Ora no. Ora no e chapao. Kon? Nada. Ang. Antes tin novedad no nan ya pensa di bo tin cu a oi no cu sami ni sa Te yama bruto tok. Bo ta sinta keto si tin un tin cu Ok awe si druk amo. Mi ora ta bisti cu e trabou ni cu ta sodo un tico.

Nos a keda e pregunta no. Un trabe noma. Cu ki bo ta hunte con aki? Mester kere ke cosa no. Analiza ka bo pa mi bay mi. Wala chel chel chel. Curaçao North Sea. Mi ta kere mi mester por hunte cu esaki noma. Bay mi mester kita e color berde di riba dje. Hesus. Ta hunte otro manda. Kita color berde di riba dje. Blauw lo ta bon.

Cuando bo ta wak e wega cu mi tin runion be telefon pa bo bira ta comprende no. Tin ora cu bo mester tin creatividad. Ora bo caba cu esey asina aki. Esey ta mi code aki. Wauw asina lo bay mira hopi code den e coki pero comprende mi bon. Añanan di experiencia ta siña algo aki. Awe wega ta bin. Blending E wak hende a mester mi ku e mester sa di kin ta hopiando hopi. Mi no tin e ku a ta splica tampoco. Blending Ban ke wega. Di mi e mester kuenta ki blou mas scuro aki nan no. Tin blou mas scuro aki nan no. Mi ta bon wega no. An ta wega ta bin. O ta blend bo mester tin bon kuashi. Cuando ella quedó Wea limpi. Nea nea chiu Bo ta haci otro manda na mi coke me di awor ki ta ora pa bay den otro manda. E omi ey no kere cu mi copi ki ta facil no. Pa mi ta demasha facil. Pero bo no tin skills. Pero tin cos bo no sabi. Nta compra un letra di con cosa bo. Wha tin hasi tanto cos bo no ta oe bo sa tur cosa honde. Wha mi sa hopi pero mi ta admiti cu mi mey ta siñando ainda. Hopi ante experiencia pero mi ta siñando. Wha tur dia tin cos nobo den Harry aki. Keme di bo tin cu.

Awor mi tin un cosa e wega ke patlou pretu. Wak esaki ta e wega di añanan, wak añanan grandi sa, no añanan ke di miedad sa. Esaki ta e wega di añanan ochenta i shete en ai. Kende ku bo konta, boso a hopi di boso a ta mucha ainda, no. E wega limpi aki. Oye a limpi. Oye a limpi. Pero masha dente no mora mas. Wara no, wara no, wara no. A tor tin oye a limpi aki boso no sa di dje no. Porta. Perde tempo. Wara boso no bay cas no bay puntra boso mamanan. No na mal, no na mal manera pero bay puntra mama di e coki. Añanan ochenta, añanan. Kuminsamentu di nobenta na Ruma ta keda Genansi. Genansi ta un área di konsentrashon i profeshonalidat. Pero ora bo ta make up artis, kiko na ki ta sosodé? Bo ta limpi. Sa ki ta añanan tempu di bebop, tempu di The Sound. Enan gran esaki no babiando. Ora bo keda un chans bo keda for un ratu. Pa bo no ta. Bo enkel e mari pa da un fout chiki ku manda si, no wòrdu mi desha chon be. E skupi dios ku matra lònge muchu grandi, el a bira unda ña frèt. Ora ku e ta limpi tambe e keda bon. Enkel omi bo pensa un moda nobo asi ne bo? No wòrdu aki. A bueno, no mi kita si, no mi kita si. Si, si a keda mende payaso.

Depende cu effect. Si nos a sigui mesora e mester nos a tuma un pausa bin. Amo mester nos a mester di menos den e curason esey ta e e codo djawe cu nan di ya ta bini nobo y nan muda bek. Cosnan di aña ochenta cu eseynan bay puntra mama. Anto nos a sigui awor cu e wenkbrauw. Wak e wen a limpi ta den e wenkbrauw ta cu bo tin cu.

Cuando nos ta chepe bek yaki banda tambe cu Au! Wak ta keda tin mandi Muppet Show pero ta con na moda no moda ya moda ta sini nos ta sigui cu no no esin ta idea bela si nos ta sigui cu puri cara wak e puri nan a bisa nan code de puri code de puri ta cu no ta importa ki color e ta. Bo ke fo ku lonchi ku makla? Dal bai ku un puño makla. E loke ta spiritu riba potrèt, pero no nan spiritu no moda. Kende ku a gosa ku ta makeup artist na ku raf ku bo ke kaba? Ah, makeup artist mi tantu, p'esei mi sa ku oke, e koloen ta bai ku e hende ei, pero mi ta dal bai ku nan no oso, ta mi sèn mi ke dra. Hende ku e kolo makla mi ta tende e kolo makla. Ah, bo ta bin beka no, bo ta bin beka no, bo sa mas yu mak la. Ke ta wega? Ke wega di, bo ta djis chepe no, djis chepe kita e bek. Tjuu! E bek. Bo ta laga e kuashi rei. Bo sali spiritu yu apoderado no problema, pasobra spiritu na moda tambe. Kara blank blank yu apoderado na moda. Oné ya. Un tin baña orea. Alfombra. E las tu cos. Cherry riba e bolo. Ta ora nos haci e model aki cu nos ta yama. Cua mi kisa tambe invente pero por ta otro hende ki hacié. Riba e lipstick. E lapis labial. Lo dal un tin ki lip gloss. Tawata un bete? Tin con mi usa e. Mi meta ta saca e tur ora. Ya, tambe mi meta e saca e. Abo ta djis chepe no, keda no laga e keda manera ta lumpia pa cabi come. Lo mande? Abo pensa ta cana e bini cu lumpia na bota no. Lo mande? Rice cooker cana e djis chepe abo ta haci pap pap pap. Botey. Abo bo anda toki no keda contenta abo yeke men di mi ta binca e bek cu e scupi dios. Pero a ke wega limpe aki. Che che pe kora bo no mi bisa bai hasi dimas mi bisa bai hasi dimas asi manera ta fret bo ta tra skupi Dios no ta trahando che pe Pero mi ta den un kami nan. No ta problema bai a dos gol ke men di wak esaki ta e e uitkom bo tin maki wak e spil aki kora bo no mi kap arki stan den spil grandi no.

Pinta tur tipi karo, no? Ke men pa tur e fiesta ke sena. No esaki ta kla pa Curaçao Jazz Festival ara nochi. Heller! Bye!